E konflikto di e siglonan, Capítulo trinta i sinku, Libertat di konsenshi menasá, Parti tres. Ediktonan real, konsilionan general i ordenansianan di e iglesia, sostené dor di e poder sekular, tabata e pasonan pa medio di kua e festival pagano a logra su posishon di honor di e mundu kristian. E promé medida públiko pa obligá hende pa opservá e djadumingu tabata e Lei di Konstantinu. E dekreto aki tabata iksigí di e hendenan ku tabata biba di e statnan pa nan sosegá riba e dia venerabel di e solu, pero tabata pèrmití pa e hendenan ku tabata biba den kampo kontinuá ku nan trabou di agrikultura. Aunke ku en realidat e tabata ta un statuto pagano, tòg el a wòrdu obligá dor di e emperador despues di su supuesto aseptashon di kristianismo. Komo ke mandato real no a proba di ta un medio sufisiente pa suptituí e outoridat divino, el a proba di no tabalatá por a kita e outoridat di Dios kompletamente for di kaminda. P'esei, Eusebius, un saserdote ku tabata trata di buska e fabor di e prensnan, i kende tabata e amigu speshal, e labiadó di Konstantino, a hasi e reklamo, ku Kristu a transferí e Sabat na e djadumingu. Ni un solo tèstimonio di e Skrituran a wòrdu presentá komo evidensia na fabor di e doktrina nobo aki. Eusebius ta rekonosé, sin ke mes a ripará, ku esaki ta un siñansa falsu, i e ta mustra na e berdadero outornan di e kambio. E ta bis'é lo siguiente. Tur kos ku mester wòrdu hasí riba e Sabat nos a transferí na e dia di Señor. Pero e argumentu di djadumingu, aunke kon sin fundesho ke por tabalatá, a sirbi pa animá hende pa nan haya mas kurashi pa trapa riba e Sabat di Señor. Tur esnan ku tabata deseá di wòrdu honrá dor di e mundu, a aseptá e dia di fiesta popular. Segun ku e papado a bira mas firmemente establesé, e trabou di e eksaltashon di e djadumingu tabata sigui avansá mas i mas ainda. Pa un tempu, e hendenan tabata keda hasi e trabou di agrikultura ora ku nan no tabata ta na iglesia. I e di shete dia, e seja sabra, te ainda tabata wòrdu rekonosé komo e Sabat. Pero gradualmente un kambio a kuminsá tuma lugá. Esnan ku tabatin ofishi den iglesia a wòrdu prohibí pa huska den kualkier kontroversia sivil riba e djadumingu. Djis despues, na tur hende, di kualkier rango, e òrdu a wòrdu duná pa no traha riba e djadumingu, ku but komo kastigu pa e hendenan liber òf hefenan i ku sota di zwip pa e sklabunan si e mandato aki wòrdu desobedesé. Despues a wòrdu dekretá ku e hendenan riku lo wòrdu kastigá ku e pèrdida di mitar di nan propiedatnan. I finalmente, ku si te ainda nan tabata keda terko ku e ora ei mester hasi nan esklabo, e klase inferior tabata di bai sufri un eksiliashon perpetuo komo kastigu. si nan desobedesé. Kuentanan di milager tambe a wòrdu inventá. Entre diferente otro milagernan a wòrdu reportá ku segun ku un kunukero ku tabata na punto di bai plug su vèlt riba djadumingu a kuminsá limpia su plug ku un pida heru. Pero ke heru lié a pega den su man i ku pa dos aña largu el a aña ta karga e heru asina ei den su man. siendo den gran dolor i yen di bèrgwensa. Mas despues, e papa a ordená e pastornan pa amonestá e kibradónan di e dja domingu i pa nan obligá nan bai iglesia i hasi orashon, pa nan no mester tres un kalamidat hopi mas grandi ainda riba nan mes i riba nan próhimonan. Un konsilio eklesiástiko a produsí e argumentu ku for di e momentu ei asina tantu ta wòrdu usá, asta dor di e protestantenan mes. Esta, ku pasobra ku algun hendenan a wòrdu di dal dor di wele. mientras cu nan tabata trahando riba e djadomingo, cu esaki e ora ey mester ta e sabat. E preladonan a bis'é lo siguiente, E ta aparente con grandi e desaprobacion di Dios tabata ta riba nan negligencia di e dia aki. Despues, un apelacion a wordo haci na e momento ey, cu e sacerdotenan y e ministernan, cu reynan y prensnan, i tur e personanan ku ta fiel hasi nan miñó esfuerso, hasi tur loke ta posibel pa perkurá pa ku e dia wòrdu restorá na e honor ku e ta meresé. I pa e dia aki wòrdu opservá ku mas deboshon di awor padilanti pa e honra di e kristiandat. E dekretonan di e konsilionan a proba di ta insufisiente. P'esei nan a urgi e outoridatnan sivil pa nan saka un dekreto ku lo yena e kurasonnan di e hendenan ku miedu i ku lo obligá nan pa nan apstené nan mes for di e traamentu riba e djadumingu. Na un sinodo, es desir un reunion di Iglesia, ku a wòrdu tene na Roma, Tur e desishonnan ku anteriormente a wòrdu tumá a wòrdu reafirmá ku un forsa i solemnidat hopi mas grandi ainda, i nan a wòrdu inkorporá tambe den e lei eklesiástiko i imponé dor di e outoridatnan sivil den kasi henter e mundu kristian. A pesar di esaki, e falta di e outoridat bíbliko na fabor di e opservansia di e djadumingu a kousa gran bèrgwensa. E hendenan tabata kuestioná e derechi di nan maestronan ku a pone un banda e deklarashon di Yehova ku ta bisa ku e di shete dia ta e Sabat di Señor bo Dios. Pasiá nan por a honra e dia di e solo. Wèl, nan tabatatin mester di otro métodonan pa nan por a supli e falta di testimonionan bíblico. Un defensor zeloso dje djadumingu ku a hasi un bishita na e iglesianan di Inglatera na fin di e siglo diesdos, a wòrdu risisti dor di e Testigunan fiel pa e bèrdat. I su esfuersonan a resultá di ta asina inútil ku el a bandoná e pais pa un temporada. I a kuminsá pensa profundamente kon pa haña un manera pa por a imponé su siñansanan. Ora kere regresá, e falta aki a wòrdu suplí. I den su labornan ku el a hasi despues, e tabata tin gran éksito. E tabata tin un dokumentu huntu kuné ku el a deklará ku esaki tabata bini for di Dios mes, kual tabata kontené e mandamentu ku nan tabata tin mester di dje pa e opservansha dje djadumingu, ku menasanan kruel pa spanta e desobedientenan. E dokumentu balioso aki, ku ta un fraude asina despresiabel i falsu manera e institushon ke kier a defendé a kai supuestamente for di shelu i a wòrdu hañá na Jerusalèm riba e altar di e Santu Simeon na Gólgota. Pero en realidat ta e Palasio Pontifikal na Roma. Tabata ta e fuente for di unda e dokumento aki a sali. Fraude i falsifikashonnan pa avansá e poder i prosperidat di e iglesia semper a wòrdu konsiderá komo legal dor di e hierarkia papal. E dokumento tabata prohibí tur trabou for di e di nuebe ora, esta tresor di merdia, riba djasabra, te na e subida di solo riba djaluna mainta. I a wòrdu deklará ku e dokumento aki su outoridat a wòrdu konfirmá dor di hopi milagr. El a wòrdu deportá. Ku e hendenan ku a traha te despues di e ora ku a wòrdu apuntá a bira paralisá. Un muladó ku a trata di mula su maishi a mira ku na lugá di hariña un koriente di sanger a basha sali afó i ku e mulina a keda pará ketu apesar ku e awa tabata kore duru. Un muhé ku a pone su mansa den fòrnu a haña esaki kurú. ora ke el a sa kele afó, aunke ke fórno tabata hopi kayente. Un otro muhé ku tabata tin su mans a prepará pa horna esaki na e di nuebe ora, pero ku a determiná su mes pa pone esaki un banda pa hasiel riba djaluna, a haña ke siguiente dia esaki a kambia bira pan. i ku esaki a wòrdu orná dor di poder divino. Un hòmber ku a horna pan despues di e di nuebe ora riba djasabra a haña ku ora el a kibra esaki e siguiente mainta ku sanger a sali for di dje. Dor di e kuentanan inventá ei ku ta superstisioso i apsurdo, e defensornan di djadumingu a trata di establesé su santidat. Na Escocia, esta Scotland, y na Inglatera, un consideracion hopi mas grandi a wordo sigura pa e djadomingo, dor di uni un porcion di e Sabbat antiguo huntu cu ne. Pero e tempu cu mester a wordo warda santu tabata varia. Un decreto di e rey di Escocia a declara, ku riba djasabra for di djes dosor di merdia mester wòrdu konsiderá komo santu, i ku niun hende tabatin mag di okupá nan mes ku asuntunan mundano for di e ora ei te ku djaluna mainta. Pero apesar di tur e esfuersonan pa establesé santidat di e djadumingu, e papistanan mes a konfesá públikamente e outoridat divino di e berdadero Sabat i e orígen humano di e institushon dor di kua esaki a wòrdu remplansá. Den e siglo dieseis, un konsilio papal klaramente a deklará e lo siguiente, Laga tur kristian kòrda ku e di shete dia a wòrdu konsagrá dor di Dios, i ku esaki a wòrdu aseptá i opservá no solamente dor di e hudiunan, pero dor di tur e otronan ku ta pretendé di adorá Dios. Apesar ku nos, siendo kristian, a kambia nan Sabat den e dia di Señor. Esnan ku tabata mors ku e lei divino no tabata ignorante di e karakter di e trabou ku nan tabata hasiendo. Nan tabata poniendo nan mes deliberadamente ariba di Dios. Un ilustrashon evidente di Roma su polítika kontra di esnan ku no ta di akuerdo kuné a wòrdu duná den e persekushon largu i sangriente di e waldensanan. Di kendenan algunnan tabata opservadónan di e Sabat. Otronan a haña nan ta sufri similarmente pa nan fidelidat na e di kuater mandamentu. E historia di e iglesianan di Etiopia i Abasinia ta espeshalmente signifikante. Durante di e skuridat di e Edat Medio, esta Dark Ages, E kristiannan di Afrika Sentral a wòrdu pèrdí for di bista i lubidá dor di e mundu. I pa hopi siglonan nan a gosa den e libertat di por a ehersé nan fe libremente. Pero alfin, Roma a haña sa di nan eksistensia. I e emperador di Apisenia pronto a wòrdu konvensé dor di engaño. pa rekonosé e Papa komo e Vikario di Kristu. I asina otro konseshonnan a sigui. Un dekreto a wòrdu saká, prohibiendo e opservansia di e Sabat bou di e kastigunan di mas severo. Pero e tirania papal pronto despues a bira un yugo asina marga i opresivo ku e abisinianan a bira disidido pa kibr'el'e for di nan gargantanan. Despues di un lucha teribel, e katóliko romanonan a wòrdu ekspulsá for di nan tera i e fe antiguo a wòrdu restorá. Higlesianan a regosiyá den nan libertat, i nunka mas nan a lubida e lès ku nan a siña enkuanto di e engaño, e fanatismo i e poder tirániko di Roma. Denter di nan reino solitario, nan tabata kontentu ku nan por a keda deskonosí pa e resto di e kristiandat. Hei iglesianan di Africa tabata warda e Sabat mesun kos manera kon e tabata wòrdu wardá santu. Dor di e iglesianan papal, promé ku su apostasia a bira kompletu. Miéntras ku nan tabata warda e di shete dia santu den obedensia na e mandamentu di Dios, nan tabata aftené nan mes for di trabou riba djadumingu, konforme di e kustumber di e iglesia. Ora ku Roma a optené e poder supremo, el a trapa riba e saba di Dios pa halsa esun dje mes. Pero e iglesianan di Afrika ku tabata skondé pa kasi mil aña no a partisipá den e apostasia aki. Ora ku nan a wòrdu yibá bou di e gobernashon di Roma, Nan a wòrdu obligá pa pone e berdadero Sabat un banda i obligá pa halsa e Sabat falsu. Pero mesora, ora ku nan a bolbe haña nan independensia, nan a bolbe na e obedensia di e di kuater mandamentu. E registronan akí di e pasado ta revelá klaramente e enemistat di Roma kontra di e berdadero Sabat. i e defensornan di e Sabat. I nan ta revelá klaramente e medionan ke ta usa pa honra e institushon ke mes a krea, esta e opservansia dje djadumingu. E Palabra di Dios ta siña ku e esenanan aki lo bai wòrdu ripití ora ku e katóliko romanonan i e protestantenan lo uni huntu pa e alsamentu di e djadumingu.